Fy enw i ydi Owain Gethin Davies a fi di pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy yma yn Llanrwst. My name's Owain Gethin Davies and I'm the head teacher of Ysgol Dyffryn Conwy in Llanrwst. Fel rhan o'r adnodd gwerthuso a gwella, mi fy'n ni ati fel ysgol yn treialu'r adnodd yma a cael pleser mawr o wneud hynny. Mi aethom ati i lunio rhestr chwarae gan ymchwilio y prif gwestiwn sef pa mor dda mae'r ysgol yn sefydlu'r diwylliant a'r amodau cywir ar gyfer newid. We went about creating a playlist looking at how we use the resource and our main focus and question was how well does the school establish the right culture and conditions for change. Yn amlwg, mae'r ffocws yma wedi dod o'r adran cwricwlwm yn yr adnodd, ac mi aethon ni ati'n benodol i edrych ar y gwestiynau trafod penodol. This has come from the curriculum department of the resource and we had specific questions we looked into as part of our playlist and the work here with staff, learners and the community of Ysgol Dyffryn Conwy. Y prif gwestiynau nathon ni edrych arnyn nhw oedd, a yw'r arweinwyr wedi sicrhau'r diwylliant a'r amodau cywir ar gyfer newid, a sut ydych chi'n gwybod hynny? Yn ail, ddaru ni edrych ar pa mor dda ydych chi'n codi'r ymwybyddiaeth am newidiadau i'r cwricwlwm, ac yn olaf, pa mor dda ydych chi'n cydnabod y prif rwystrau i newid a sut ydych chi'n mynd ati i'r afael â nhw ac yn eu goresgyn nhw? So we had three main focus questions and we went about it as a community to look deep into these questions as part of our, our evaluation process throughout a school term. Y dulliau wnaethon ni ddefnyddio i nodi bod hwn yn faes ddatblygu oedd bod o'n y cynllun gwella ysgol a'r cynllun gwella adran, bod o hefyd yn rhan o'r broses o werthuso'r ddarpariaeth datblygiad proffesiynol parhaus sydd yn yr ysgol, fod yn ystyriaeth raglen hyfforddiant mewn swydd y flwyddyn, ac yn fwy na dim bod yn rhan o'r broses o ddatblygu a newid er mwyn cyflwyno cwricwlwm i Gymru. Why we'd identified this as an area we wanted to look into further and develop our understanding better regarding how we evaluate is because it was in our school development plan and in the departmental plans. It was part of our process of evaluating our professional learning within the school, but more than anything, the process of developing and changing uh, for the curriculum for Wales. Mae'r adnodd wedi cael ei strwythuro mewn tudalennau amrywiol o edrych ar gyd-destun yr ysgol, fel dwi wedi sôn yn barod am pa feisydd gwella oedden ni angen ei hadnabod, pwy oedd yn rhwng a'r gwaith o gasglu gwybodaeth,

Who was involved in casgling the evidence and how we went about doing that? What were the uh, main outcomes of the work we made? Also the evaluation and furthermore uh, how we looked at the further steps. Da ni wedi gwneud defnydd amlwg o'r adran cwricwlwm, oherwydd o fewn yr, yr adnodd yma mi welwch chi'n glir sut da ni edrych ar newid o fewn cwricwlwm i Gymru.

a specifically looking at leadership and teaching and learning. O ran y camau nesaf, yr ydym yn awyddus i gynnal gweithgareddau pellach sydd yn arfarnu'r dysgu ac yr addysgu mewn modd arloesol gan sicrhau bod y dysgwyr yn ganolog i'r gwaith gwerthuso yma. Mi fyddwn ni hefyd yn awyddus i wrando ar lais rhieni a gorcheidwad wrth werthuso dysgu ac addysgu ac hefyd yr addysgeg o fewn yr ysgol.

Mae'r adnodd yn rhywbeth da ni yn berchen arno ein hunain yma yn Ysgol Dyffryn Conwy. Does dim rhaid defnyddio pob rhan o'r adnodd ac mae'n bosib mynd mewn ac allan o agweddau gwahanol yn defnyddio'r cwestiynau trafod ac ymchwilio ymhellach. The resource is something we own here at Ysgol Dyffryn Conwy. Not all parts of the resource have been used and it's possible to dip in and out of different aspects and taking different approaches into consideration when discussing and researching the questions further. Da ni wedi gweld defnydd effeithiol iawn o'r adnodd yma o fewn yr ysgol gyda nifer o staff wedi bod ynghlwm o ddefnyddio'r cwestiynau trafod ac hefyd o ymchwilio a gwerthuso ymhellach i agweddau gwahanol o fywyd a gwaith yr ysgol. Certainly as a school we've seen a big benefit of this resource, it's been very useful for us and numerous practitioners throughout the school have been involved in developing, researching